Mulej, infittex lilek biss, irrid lilek biss. Int ma tiddubitanix minn ġemma li qiegħda miegħek sal-Kalvarju. Hi tista' tagħmel affarijiet żgħar ħafna li tfaħrek u tħobbok. Tħoss il-preżenza tiegħek f'ħajjitha u f'qalbha. Din kienet ġemma kalkani. Jien twelit fit-12 ta' Marzu tal-1878 ġewwa Camigliano, villaġġ żgħir viċin Lukka. Enrico missieri kien spiżjar u jiena kont il-ħames tifla minn seba' aħwa. Irċevejt il-magħmudija fit-tlettax ta' Marzu 1878 u fost il-memorji ta' tfuliti niftakar 'l ommi, Awrelja Landi, li dejjem għamlet l-aħjar li setgħet biex jien inkun nisranija tajba. Dejjem irnexxilha trawwem f'qalbi imħabba u rispett lejn Alla. Xi minn daqqiet kienet terfagħni u waqt li nkun fi ħdanha tgħidli, Kont tlabt ħafna lil Alla biex jagħtini tifla u hu sema' talbi. Waqt li kienet tkun qed tirrakkuntali kienet tinfaqa' tibki bla ma jien nifhem għalfejn. Ommi tatni x'nifhem li kienet marida serjament u li dalwaqt kienet ser tmut. Din kienet aħbar ta' swied il-qalb kbira għalija u dejjem kont inkun inkwetata minħabba f'hekk. Kont dejjem bil-biża' li għad titlaq mingħajr ma teħodni magħha. Fit-2 ta' Mejju 1885, meta kont qed nirċievi s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof, Smajt leħen ġewwa fija jistaqsini, Int trid tagħtini lil ommok? Iva, weġibt jien, bil-kundizzjoni li tieħu lili wkoll. U l-leħen kompla, Agħtini lil ommok mingħajr kundizzjonijiet. Għalissa int trid tibqa' ma' missierek. Lil ommok se noħodha miegħi l-ġenna. Kelli nwieġeb iva. Ġrejt lura d-dar u hemm bdejt inħares u niċċassa lejn ommi. Bdejt nibki wkoll. Minn dakinhar 'l hemm qatt ma warrabt minn fejn ommi. Fl-aħħar missieri beda jaħseb li jien kont ser immut qabel ommi u għalhekk iddeċieda li jibgħatni noqgħod għal ftit żmien ma' tziju, ħu ommi, li kien joqgħod flukka. Ma rajt lil ħadd aktar wara dan l-avveniment, la lil missieri u lanqas lil ħuti. Wara sirt naf li ommi kienet mietet fi 17 ta' settembru tal-istess sena. It-tija tista' tgħid li rabbietni daqs li kieku kont it-tifla tagħha. Kienet mara twajba u reliġjuża għall-aħħar. Iżda jien ħassejtu ħafna n-nuqqas ta' ommi. Fi 17 ta' Ġunju 1887 irċevejt l-ewwel tqarbina. Huwa impossibbli nispjega dak li ħassejt dakinhar Kont qed inħoss lil Ġesù f'qalbi tassew. Xtaqt li nibqa' għal dejjem ħaġa waħda miegħu permezz tal-meditazzjoni. Ridt nagħmel ftit reżoluzzjonijiet siewja u għalhekk wet lil Ġesù li nirċevih ta' sikwit fl-Ewkaristija, inkun ħbib miegħu u nersaq lejn is-sagrament tal-qrar. Inkun kemm nista' fil-preżenza ta' Ġesù sagramentat. Kull flaxxija nitlob il-barka ta' Ommi Marija. Fl-1898 Ġemma b'miraklu fieqet minn marda serja ħafna u beda jkollha esperjenzi mistiċi. L-estasi ta' Ġemma ġew miġbura mill-qraba tagħha li kienu preżenti waqt id-djalogi mistiċi li kellha. Għall-ewwel, dawn id-djalogi kienu qishom bejn żewġ maħbubin. Ma tistax tinduna li malli tfeċċ ġurnat oħra jien dejjem naħseb fik? Meta mbagħad joqrob il-lejl nersaq lejk f'kull mument. Inħobbok għażiż Ġesu. Il-ħamis 8 ta' Ġunju 1899 Ġesù qalli li kien ser jaqlali grazzja kbira. Dak il-lejl ħassejtu ġieħ qawwi kawża ta' dnubieti. Bdejt niftakar fi dnubieti kollha u kif Ġesù kien bata biex isalvani. B'qalbi kollha xtaqt li nisħet dnubieti u ridt nindem minnhom. Ħassejtni bħal mitlufa minn sensija u sibt ruħi fi ħdan Ommi tas-Sema li ma' ġenbha kellha lill-anġlu kustodju tiegħi. Iddispjaċini ta' dnubieti filwaqt li l-Madonna daret fuqi u qaltli, F'isem Ġesù Kristu, dnubietek kollha maħfura. Fetħet il-mantell tagħha u għattietni bih. F'dak il-ħin rajt lil Ġesu bil-pjagi tiegħu miftuħin. Minn flok dem ħarġu fjammi tan-nar li f'daqqa waħda messewli idejja, saqajja u qalbi. Bluġieħ ħassejtni semmut. Waqajt mal-art Imma Marija ġiet tgħinni. Sibt ruħi arkubtejja. Qomt biex immur fuq is-sodda u ndunajt li kelli ħafna dem ħireċ mill-feriti fejn ħassejt l ġieħ. Kelli il-pjagi ta' Kristu fija. Dak l-istess dwejja u uġieħ li ħassejt, minn flok kissirni imlini b'ħafna paċi. F'min nista' nafda jekk mhux fik, Mulej? Ħallini najjatlek missier. Il-preżenza tiegħek isserraħni. Id-bissima u l-imħabba tiegħek huma possibbli. Veru li jent tgħix fija possibbli? Ħallini ngħajjatlek Missier, għax int tajjeb u ħanin tassew. Iva, ħallini ngħajjatlek Missier, għax ħadd ma jaħfer id-djufijiet tiegħi bħalma tagħmel int. Int qabbis ta' imħabba, Mulej. Fl-1902 Ġemma toffri lilha nfisha lil Alla bħala vittma għas-salvazzjoni tal-midinbin. Ġesù jitlobha twaqqaf il-monasteru tas-Sorijiet Klawsura tal-Passjonisti f'Lukka. Ġemma tagħmel dan kollu b'entużjażmu għax f'qalbha dejjem ħaddnet il-passjoni ta' Ġesù. Fil-21 ta' Settembru, Ġemma timrad serjament u f'Jannar tal-1903 jeħduha tgħix f'Via della Rose. Il-bqija ta' ħajjitha tgħaddiha f'ħafna tbatija. F'April tal-1903 ħasset it-toqol tad-dnubiet tad-dinja wisq tqil biex iġġorru. Fil-ħdax ta' April tal-1903 li kien ukoll Sibt il-Għid Ġemma tmut wara li l-uġigħ rebħilha. Ġemma Galgani kienet ikkanonizzata minn Papa Piju Tnax fit-2 ta' Mejju tal-1940.